aw helai a concrete in ding luah mai hi pu laldua in a ni a tichuan a chhungah hian kua-- Engemaw zat a awm a luh turin chumi chu tunah hian mi pali chhungkaw paliin an luh a a hnuai ber helai hmun hi ahh pulal hnim hnualte chhungkawiin an luh a a chungah hian presbyterian kuhhran khua pastor zirtea leh pu zawnun mawi ten an luh a a chung leh hian ahh ah chhungkaw khatin an luah bawk a ni chhungkaw li in an luh a tichuan he building hi tukin-- ni sawmhnih leh pahnih juni sawmthih pahnih zingdar li leh minute sawm panga leh thih khan nasa takin a shock ve a chu chu tunah hian kan han en chiang dawn a ni hian hei hi a building pawn lam a ni a khilai khi khi chho ruah mai a ti hian. a hnuaiah tin a rawn khi thla zel a ti hian tichuan heta hnuaiah hian a khi thla tlang ruih mai a ti hian tin helai hian a bang helai hian ti hian a khawk thla ruah mai bawk a ni saw hnuai sawn a tla sawn plaster nasa tla a he building hi lian in a sang hle mai a a chung kil lian hi khan nasa takin shock a tûr ve a ni. Pera chung lam hi thlir chho pera ti hian ta ni aw tihian hmun hrang hrang a khi chho ruah mai a ni tihian aw eng khian a ni a aw helai hi puhling ruah te inluah kha a ni a tihian hei chhung lam bang hi khawk tuar mai a tichuan hei-- Helai te pawh hi ti hian aaa khawp nasa em em mai a ti hian helai hian khi a khi a awm bawk a ti hian khi nasa takin a awm a hei hian hnuai ber kha a ni a helai hian hei aaa plaster na khi vel kha a tla nuah darh nuai mai a ni chhuatah hian tiang hian umm. heng lai hi bathroom lam a ni a a bathroom lam hi tlang ruah a chho bawk mai a ti hian tah hian a awm a chuan he lai bang pawh hi nasa takin tel a che a tih lang reng in tih hian a awm a ni tih hian tichuan he lai hi bathroom chhung kha a ni ta. Bathroom chhungah hian ti hian hei a khi a helai hian hei ti hian a khi phei zel a khi tlang phei khi tlang thla ruah mai a ni tih an chhuah thleng a ni tichuan hei helai hi bang piah ang kha a ni a ni pawh hei ti hian a khi nasa hle mai a ti hian. Hei hi bathroom kawngka chhung lam kha a ni ta a ni aaa pawn lama ruhrel lian leh rinawm em em mai kha teh hian a chhung lamah sawn a khit a hmasa tak hle mai a ni han chen leh na tan pawh hlauhawm tak mai a ni a a chung lamah building a sang si a tih hian aaa he building pawh hi tuikin lirthei khan nasa takin a sawh a ni. Chung lamah khian kan lut chho dawn a ti khian step chi hrang hrang kha a awm a step hi awm chho duah mai a heng step ah te pawh hian hei hnim khi rei a ruah hlawm mai a ni nasa takin a khi a heng lai bang te pawh hi. A khi chak phawk mai a ti hian. Aw tiang kan chho leh anga hemi hi floor hnihna a ni dawn emi. Sitting room an thut khawmna hun kha nia tih a ni. A khi reh ruah mai a ni heng lai zawng zawng hi. tihian nasa tak maiin han kal hnai la ah tihian i tlang ruah mai a helai inrin zai zai te pawh hi a rinawm tawh lo tih kha a lang reng mai a ni tlukin lirthei avang khan tlang takin. Tichuan saw laia sawn saw a tla darh nuaih mai a, nasa takin he building hi a che a ni. He building hi sang si a, han tan chhuak pawh ni se, tlan chhuahna lamah khan mihring tan pawh han engmah han in biakhuna tur a awm lo vangin building in tluk ah hian paltasa a awm tak dinhmun an ding reng tho a ni.